Tinde lop piny masani, ng'ato napenjo gimoro ni wach nyombo gi kendo. Piny masani tinde wakwongo wakendo. To piny machon ka upon, wuoneni kata ibende apani nikwongo inyombo koka nikendo. Koso mane mano ok ne tim ok ne timre kamano? Iwinjo. Mm.
Ok ne kawuono lakini kendo to ndaria ionge go. Ndaria en ang'o? Daria jothur gi nyako no biro luwo bang' nyargi maber ma baba moyigo oyigo biro ma ka koro ne dala ni ni ne mikendo hmm. ma nyaka ikendo ka hmm. mikele hmm. oyigo motimo mos wer motimo koko oyigo oyigo
mane kikendo ka wuoyi maduong' okendo kendo chike olor dala ni te Chibuyi maduong' kodonjo pacho ka. Mm. Chiko lor te. Mm. Jaduong' koro mana ni ode maduong'. Mm. Eh. Mm. Ok odhi ni ot moro nitie ka ni tin. Mm. Ki ot aa. Mm. Ot maduong'. Nyako mani kelo ndari anene. Ne mm. en nyako motim nade? Oyude nang'o? Olimi alima pacho. Olime pacho to kaka kacho nyumba nyumba madhok orumo. Nyiri te ni kelo ndaria gi koso nitie mane inyalo we moyud ka ok oromo gi keny.
Kendo moko yud gi ringre.
Macha to koro kendo machiel tich. Kanye mibine.
Kendo mm. tich nitie matek mokalo. Gi ringre ni nasewinje kamoro. Nyaka inwang' gi ringre nyako. O kama uma tine chodore achoda chap. Nyako ne ritore ma nyaka ngima ne moneno malo no. Mm. Malo moneno no nena neno ngima ngima nena neno nena. To chieng' mobedo ni e. Mm. Ma dichuo bedo kode ni e. Mm. Remo gik. Mm. Eh? Mm. Koro nyuol. Gima koro dongo en nyuol kende. Idwoko gi ringre gi dalagi. Eh, Mm. to gire ma- ma- ma giringre modo- ma- ma- monwang' kani. Mm. Nyiri Boyo. nyi- nyiri wetegi oboyo aboyo idwoko ne min-gi. Dodhi one ni nyara. Dhi neno ni nyara na richo. Oh. Ok ni kaka un gi sani. Mm. Ah. Ka koro ineno nyikwaya ma nyiri ka Mm. Mm. gin gi chik ma odidagi ok giliengni. Mm. Ok gileng' leng' ginindo kamoro. Mana ka- Mana kanyo. kendo sigana dagiriwo mana ni kodgi. Siwinde. Ng'ani iluongo ni siwinde. Eh, Eh, siwinde. eh, To maru ni eh. kod katine umuoch niya. Eh. Nugolo pacho to wuoyi madhi go dala kanyo madhi gedo. To joma chon Mm. kane igolo dala tiya gi wuodi maduong' emudhi nindo go dala kacha. kama igole pacho. Chik Luo ok noyie ni ng'ato go dala ka onge wuoyi. Ah. Kawuoyo to aminyuola. Kawuoyi to koro to aminyuola ma koro hach hach jaduong'. Inyuola nyari maduong'. Eh. Eh. Nyako mokwongo nyuol bang' ongo dala kanyo. Eh. Bas. Emidhigo.
Emidhigo. Ema koro chung'ni. Eh, en Koro mochung'. en kaka wuoyi. Kosechung' ma ot osege, Mm. bas koro ka wang'o dok kodgi. To bo ting'o gik moko mana winjo ni ting'o siji thuon. Ne en ga thuon gweno. Ah, en le. ok oting'. Eh, Wuoyi ema ting'o gweno gi le.
gi le. Eh. Eh, Oh, To jalo to wuon mare ting'o. To ojalo. Jalono bende. Mm. En ojalo machon mane iluongo ni ang'o cha. sigana en ojalo machon machon jathuro moro ka ne ni chwanyo wuno peyo osweya ema ne payogi
jaduong' wapinye gimoro awinjo ga gimoro iluongo ni opeya opeya ni ne nang'o opeya to ne biye mang'inore ka Mm. Eny biye, biye machwere ni. Eh, eh mamalo nitie mang'inore kama miluongo ni biye. Mm. Eh, biye. Mm. Eh, Opea ni tije nena ng'we, e, wach mar dar ka. Kose kase kate.
Joma igeda geda kikwangla maonge wuoyi. Mm. Ema ni iluongo ni opea. Kigedo maonge wuoyi mani gedo gi nyako. Mm. Opea.
Openji gimoro ni opeya ni manyai biye maro mabie Eh, ema nochake.
en, en tije ang'o Tije en ang'o? ei ge- ei Goyo dala ka. go dala ka Eh.
To kine kimiye gwen ikele to itoye kata gwen mokel ka gichame. Nene kweche. Gweno moting'ni.
Eh, Eh.
chame nichwe kweche ka. Eh. Eh. Eh. Eh. Ikiya nigi kwero moro ka. Eh. Eh.